Häerzlech wëllkomm bei enger neier Episode vu Comédie, Luxembourg's Finest Metal Podcast. Mam Jill a mam Pit. Gudde Moien. Gudden Owend.
Jo, mir wësse ni genau, wéi, wat, wou, mee egal. Nee, dat hänkt och dovun of, wéi d'Leit et lauschteren, dofir. Jo, mee d'Leit lauschteren et jo souwisou net, am Fong ass et egal. Maache mer einfach bei engem klasseschen Salut. Dat hu mer nach net benotzt, muss ech soen, de Salut. Salut. Jo, mee Salut, dat sees de sou als Begréissung, sou, Hey, salut. Saluti tutti frutti. Matti Spaghetti. Bonjour. so. Äh, okay, geht es genug hat Peinlichkeiten. ja, ja, genug äh.
davon. Weil kommen dann auch wahrscheinlich nur. Gut. Ja, ja, es geht, es geht. Aber dir? Ja, soweit.
Mit der Woche. Bal gepackt. Mhm. Och schon bësse méi weit wie Mëtt der Woch, ne? Nach een Dag, dann Am Märtoch Sonneschten, jo, effektiv. Dann ass nach vill manner. Wupp, wupp.
Wupp, wupp, Weekend. Äh, jo, wat, wat, äh, ëm wat geet et haut? Mir hunn eis geduet, mir maachen haut eng bësse méi eng Improvisatiounsepisod. Richteg.
Iwwer Klischeeën an Virudeeler an der Metal-Zeen. Dat heescht, do wollte mer wat Net-Metteler iwwer Metteler denken, soen an och d'Clichéen innerhalb der Zeen selwer, ne? Jo, do ware mir all schonn dran. Ech mengen, et brauch een nëmmen drun ze denken, wéi ech dir elo virduno scho gesot hunn, esou, ech ginn den Owend op e Concert. Merde, wat soll ech undoen, fir dass ech Fir dass ech rapassen. Ja, ja wat fir en Bandshirt deen ech hunn. Also ass et soll ech ganz schwaarz ugedo sinn oder kann ech och vläit eng Nuance vun gro wat nach emmer keng Faarf ass méi wéi wéi wéi alt de Klischee et schonn esou seet. Mir dinn just schwaarz un, gell? Ja, Dat ass ja. am Fong och net schlëmm, also dat. Nee, dat stëmmt och bei mir komplett, well Ja. ech hu bal nëmme schwaarz un, gell? Ech hunn schwaarz Boxen, schwarz T-Shirten, schwarz Pulloveren, Hoodien an d'Lieders Jacket ass schwarz, also ja. was schnell gies bei mir. Ja, ich kann mich du zu etwas erinnern, ich mal klein, klein Klammer direkt op. Ich weiß ob ich kann erinnern für ein paar Joer hatte man so ein Christdagsparty an du hast du hast verlangt gin, dass man weiß Boxen undin. An mein, an mein ah, echte, ja, bei deinem, bei deinem, äh, ja, Schwur, ja. ja, ja. An mein echte Reflex war so, Wou fënnt een dat iwwerhaapt? Wee, ween deet Ja. wäiss Buchsen un, gell? Wisou mécht een dat? Mënschen, wou eng wäiss Buchsen huet, ass e Metzler. A mengen Aen, gell? A souguer dann, gell? Ja, ja.
Dat war, Das- dat war skurril. Dat war s- mega skurril. Dat ja. war mega skurril.
Mee bon, dat hat och mat de Leit ze dinn. Mee dorops, dat losse mer léiwer mol ewech. Dat, dat gëtt eng ganz aner Diskussioun. Dofir, mir bleiwe bei den Standard-Klischeeën vun der Heavy Metal Welt an. An mat senge Followers souwéi den net Followers. Wat, wou solle mer ufänken?
Äh, gutt Fro. Jo, wéi wär et mat den, wat, wat aner Leit dann iwwert eis esou denken, wa se eis gesinn oder, jo, ech denken, vill. Du mengs wann se eis net gesinn oder wann se eis gesinn a wann se direkt ewech kucken? Jo, esou aus, aus Angscht oder aus, oh, kuck der deen un, esou. Jo.
Schroen, laang Hoer, schwaarz ugedoen, huet Tattoos. Ooh, dat ass, dat ass kee gudden, dat do. Dat ass en haarden, jo.
An ganz, ganz oft ass et dann awer och esou, esou, jo, ech menge mir schwätzen genau esou wéi mer elo hei och schwätzen. Ech denke mir sinn zwee sympathesch Kärelen an de Groussdeel vun de, vun deene Leit wou ech kennen aus der, aus dëser ganzer Zeen sinn net aneschters, gell. Absolut, absolut. Dat ass einfach just en, e Stil en, ähm, ja.
Ja. En, ech wëll net so en Dresscode, well déi hues du effektiv op verschiddene Saachen hues du dat schon méi. Mer probéieren eis Liewen an eise Stil sou ze gestalten mat halt der Musik, wou mer am léifsten hunn. Ech mengen dat ass bei ähm, solle mer bei Hip-Hop-Kultur oder anerer ass et net anescht ass gell. Nee, nee, du kannst se schon iergendwéi auserneen hale so Absolut, so, ja.
Ech denken dat kënnt vläicht e bëssen dovunner dat Fréier all déi Rocker, Biker Gangs déi et dorëmmer gouf, déi vläicht e bëss méi gewalttäteg oder kriminell Saache gemaach hunn, datt dat vläicht e bëssen dohier kënnt, ech weess et awer net. Dat ka ganz gutt sinn.
Ech denken dat géing och dann iergendwou Sënn maachen. Ech mengen wann s de héiers, ech weess, soss elo e Beispill, zu. Zu Esch, ech menge mir kennen all Esch, do leeft heiansdo mol esou eppes, mä dann hues de, héiers de, datt do zéng a schwaarz gekleete Breetbiker sech, keng Anung, sech mat aneren ugeluet hunn an sinn der déck op d'Maul ginn, gell. Wann s de schonn eleng definéiers, wéi, wéi déi entweder ugedo sinn oder wat se sinn, hues de schonn direkt en Image am Kapp an ech denken, dat ass, dat ass bei deene Klischeeën ass dat, Jo, ass ass dat mat mat dat wat fir d'éischt opfält ass ass du hues d'Ausgesinn direkt am Kapp well. Ja ja ja ja. Na ass en anert Beispill ech solle mol wann ze fir enger Disco oder wie wier déi Disco zu Féiz do zu Féiz geheescht do ah.
Jester. Nee, nach schlëmmer nach schlimmer.
do wou den niewendrun do wou den

Esou ass et dann och zum Beispill bei Caféen an dëser, ech mengen zu Lëtzebuerg ginn et jo, bon elo an dëser Zäit ass dat natierlech schwéier a mir hoffen natierlech och all, datt all déi déi Bars a Caféen, déi wou déi mär emol ëmmer gären higaang sinn, datt déi déi schwéier Zäit wäerten einegermoosse wäerten iwwerstoen.
Mee et et goufen der genuch wéi mär nach reegelméisseg erausgaange sinn. Dat waren halt esou richteg esou entweder hues de et Metal Café oder einfach, keng Ahnung, Rock Café genannt oder se haten se souguer heiansdo am Numm. An do wosst du och, dass de do keen anere géings untreffe wéi dat, wat s du halt eebe selwer lauschters, gell? Iergendwéi war dat definéiert scho bal, kanns de soen. Breck, ech kommen nemme op den Numm vun der, vun der, vun deem Café an der Hollerecher Summer, wou mer jidderee, nee, nee, jo, esou heescht en elo, wéi huet en virdrun nach geheescht? Ah, den.

Fir Metal a Rocker iergendwéi. Dat waren emmer gäil Zäiten do. Do ass och déi ganz Zäit Rock a Metal-Musek gelaf, gell. Ëmmer Saachen, déi s de kannt hues. Du bass ëmmer Leit begéint, déi s de kannt hues. Dat war cool Zäiten.
Ech war immens gär do. Den De Pitcher och.
De Pitcher zu Esch war e groussen Numm. Ech weess net, ob et dee lo nach gëtt. Ech menge schonn, awer dat ass net méi esou krass besicht wéi an der Zäit. Mee do war och ëmmer, ëmmer ultra Stëmmung, gell. An, oh, wat haass de nach? Do haass der genuch. Wéi gesot, den All In hat ech scho gesot.

Lëschteg do, awer haaptsächlech wéinst Leit, déi s de ëmmer do erëmgesinn hues, ne? Jo, also dat war kloer, do hues de definitiv ëmmer Leit gesi wou s de kenns, gell? Op, op, op Weekends oder an der Woch, et war ëmmer iergendeen do, esou, ah, salut, weess de. An dat war beim Bronx net aneschters a bei all deenen aneren och. De Why Not och zu Diddeleng, ass och e grousse Numm gewiescht, de. Ah, jo, ah, jo, jo, jo, jo, jo, do war, do hunn ech enges Häertchen gewunnt. Jo, ech ka mech erënneren, mir waren oft, oft do an och. Ech war och vill ze oft am Pitcher, do ass och vill Geld hänke bliwwen. Ja, do war ech net esou oft, mat dir war schein ze do.
Ja.
Ech war na oft mat mat anere Leit do an déi gutt kleng Néckelen, fir déi Leit dobausse wëss wou wësse wat Néckele sinn, dat si sou kleng gëfteg gëfteg Schotten. déi dech vernichten a kierzester Zäit, gell? Jo, also si waren net ex-, hate net héich alkoholesch, awer. Oh, awer dës zockerséiss, Wodka. gell? Dat huet der. Jo, jo, fin-, an dat huet der direkt an de Kapp gebrannt, gell? Hei. Dat war. Also wann s de wolls, ech ginn an de Pitch, also okay, den Dag drop mëss de einfach mol definitiv guer näischt, gell? Ja, haut kéint ech kee méi drénken, hätt ech direkt sout. Jo dat an an nee ech hu Kappwéi, dat ass Blödsinn gell. Dat souwiesou jo.
Nee mee dass also fir nach eng Kéier drop zréckzekommen, wat de Pit gefrot huet, wat wat denken déi aner vu vu Metalheads a vu vu Rockheads? Jo ech hunn dat per ech perséinlech hunn dat e bëssen um um eegene Läif. Ech mengen wéi ech meng Fra kennegeléiert hunn a säin Entourage do, Do wosst kee wat dat wier. An wéis de da kënns dann do op déi éischt, solle mol deng éischt Dates oder wann du dann och nach mat Frënn vun vun vun där anerer Säit erausgees an dann kënns du do an dengem an dengem Slayer-Shirt, gell, an eng Jeans un mat engem Nietering à la limite an eng Lieder Jackett, gell. An da gëss de schonn direkt gescannt, gell, vun uewen bis ënnen gëtt gekuckt, Wow, wat ass dat do da fir een, gell. An dat ass, dat ass, dat ass leider déi Welt an där mer liewen, ass datt mer wierklech just op dat Äusserlecht kucke well. Jo dat dat ass richteg. Mee mer mir man do net aneschtes ne wa mir ee gesinn e gewëssene Stil ugedoen ass, denkt mer selwecht op eng gewëssen Aart a Weis ne. Ja.
Ja dat ass dat ass einfach sou, dat ass dat éischt wat an d'A fält an dann geet direkt de Kapp keen no un ne. Jo.
An dass direkt, oh nee, deen, deen do, oder ech schwätze mol guer net mat deem, well wahrscheinlech denken déi meescht, dass wann e, wann s de de Mond opmëss, da komme just esou satanesch Spréch eraus oder esou, oder dass esou, esou Kueben aus dengem Mond geflu kommen a pechschwaarz Blutt aus dengem Mond gelaf kënnt. Wierklech esou en Horrorfilm, hunn ech heiansdo d'Gefill, dass d'Leit sech, sech ausdenken, esou wann s de mat deenen ufänks ze schwätzen. A wann s de et da mëss an, an dann, oder se si bereet dermat, e puer Wëert anzegoen, da mierken se, hm. Jo, deen ass net vill aneschters wéi ech och. Genau. Deen huet sech halt just aneschters un an e lauschtert eppes, mat deem ech zwar guer näischt kann ufänken. Mee, also du kanns net, als Baussestoenden kanns de net einfach esou déi ganz Metal-Zeen esou definéieren, andeems de sees, oh dat ass just Kaméidi, dadadada, weess de. Genau. An, jo. Äh, ech denken och, dat ech meng dat och e Klischee, dat oft gemengt gëtt, dat Mëtteler äh, net so gebildet sinn wéi anerer. Dat awer gemengt gëtt a ah, den, den do an der Schoul, Schoul och neich futéiert, hm. den mëcht ech den an Kanung en Handwierksberuf oder se so den net ganz vill drop. Dat ass och total Quatsch. Ne? Ja, ich, ich verstehe aber do engerseits wieso das Leute dat direkt denken, well et das Also zu där Zäit, wou mir op jidde Fall dann an der Schoul waren, waren net vill Leit bei eis. Jo, am Fong, jo, am Fong hues de, hues de Recht, dat do gëtt guer kee Sënn, well och bei eis an der Klass, ech mengen, zu deem Zäitpunkt war ech deen, deen Eenzegen, vläit nach en aneren, deen e bësse gelauschtert huet, an du has halt däin, däi, däi, däi Punk an däin e bësse méi alternative, mee all déi aner, dat waren, Jo, keng Ahnung. Dat waren och keng, wou Metal gelauschtert hunn, awer keng, wou Rock gelauschtert hunn. Net, datt ech wéisst. Voilà.
An do ass awer och dann Metalheads, ech soen elo mol, op enger General oder op enger Commerce sëtze gehat, ne? Jo, jo, stëmmt am Fong, elo wou s de et sees. Effektiv. Dat ergëtt u sech och kee Sënn, well déi ginn genausou studéieren, wéi anerer. An anerer hunn dann eben éischter Loscht, en handwierkleche Beruff ze léieren. Jo, an ech mengen och, och dann, wat huet e Beruff mat denger Passioun, wat Musek, wat Musek ass, ze dinn? Näischt, wéi se, weess de, dat ass souwisou Quatsch, gell? Mee leider ass et, wéi s du sees, dat gëtt ganz gären an een Tirang gehäit, gell? Mee du hues jo do eng, eng, eng déck cool Säit fonnt, wou e puer classic Froen opgegraff ginn. iwwert déi Leit vu bausse stinn, wat si iwwer se denken, wa se eng Interaktioun hu mat engem Metalhead oder mat engem Rocker, soe mer emol esou. Rocker, ja, dat ja. kling sou schiel am Fong. Ech wees, ech haas dat Wuert och. Metaler ass jo nach okay, mee Rocker, ja, dat klingt e bësse besser. Rocker, Rocker da muss ja, so, so e kleng Kand virstellen, wat dat klingt so al, dat ja, Wuert och so, so faul. So, ja, net net net à jour, ja. soe mer esou. Ja genau, genau, dat wollt ech soen, net à jour. Jo, ech hat do eng Säit fonnt gehat, do stinn e puer Saachen dran, wéi ënnert anerem, Wann s de op enger Party bass mat anere Leit, gëss du ni deen, dee gefrot gëtt fir Musek ze maachen oder fir säin AUX-Kabel geléint ze kréien, well jiddweree weess, ok, jo, da leeft hei nëmmen nach Rock a Metal an da lafen d'Leit fort.
Och eng Situation dat, wo ech och schon dra war. dat stënnt jo ech och dat stënnt och zum Deel gell. Ech woch schon ge gefrot ginn aha wien huet Musik um Handy ja ech hu Musik um Handy mee ech mengen déi wëll hei kee lauschtere gell. Well souguer meng Saachen um Handy déi kee Metal sinn déi sinn nawell ze lusch fir op enger Mainstream Party. Dat stëmmt och erëm jo jo jo. Jo nee dat ass dat ass wuel wouer. Dofir da kann ech verstoen Leit dat net lauschteren, also d'Majoritéit vun de Leit, dann ginn ech och do guer net drop an äh, fir do meng Musek lo ofspillen ze loossen, dat ergëtt net Sënn. Dat stëmmt schonn. A do hat ech meng ech esou ähnlech Situatiounen och, wou wou s du da gefrot gëss, jo wëlls du fir deen an deen Owend, hu mer keng Ahnung en Iessen, ech mengen ech kann och iwwert engem Iessen kann ech och. Black Metal lauschteren, dat stéiert mech glat a guer net, gell? Ja, ja, dat, ja. dat passt esouguer, wann du e schéi bluddeg Stéck Fleesch do leien hues. An am Hannergrond leeft Gorgoroth oder Mayhem. Ah, dat ass, dat ass schéin. Mee aner Leit verstinn et halt net, gell? An ech war dunn zum Beispill äh, an enger Situatioun gefrot ginn, fir eng Playlist z'erstelle fir en Owend, wou mer hätte sollten iessen. An Also dee wou mech gefrot huet huet nach gutt gemengt, obwuel dee genau weess dass ech och aner Saache lauschteren, mee sot esou, jo mee wann ech giff, da mar net mar net deng lusch Saachen dran. Ech war meng geduet, mee ech hunn näischt normales, egal wat et ass well, also ech hunn wéi s du selwer gesot hues, souguer wann ech an an mäin Dossier ginn wou dann esou Jazz Saache sinn, ass et free Jazz oder esou luschen Jazz dass keng keng Sau kann eppes domat ufänke gell. Genau, genau.
Oder dass.
Keng Ahnung, also mir, mir definéieren eis am Fong, ech mengen, ech schwätzen do fir de Pit a mech a vläicht och e Groussdeel, groussen Deel vun den, vun deene Metalheads dobaussen, mir hunn et net, net einfach, eis, eis ze befriddege mat, just mat, ah mir lauschtere Metal. Nee, mir ginn ëmmer méi wäit a mir gi Saache siche wou vläicht esou verréckt sinn, datt, Dass, mir wësse ganz genau, dass, dass kee kann eppes domat ufänken, mee mir fannen iergendeppes do dran. Voilà, voilà. Dat ass dat, dat ass dat Wichtegst. An dofir ass dat meeschtens och egal, weess de. Mee, mee dass wou er en AUX-Kabel krut, kriss de als Metteler gewéinlech net. Nee, nee, an dat, wéi gesot, dat, domat kann ech och liewen an dat kann ech och verstoen. Oh, dat ass schéin.
Dofir ginn, dofir ginn ech och ni méi op esou Partyen. Dat ass de Grond.
Mir sinn och ze al fir sou Partyen, mengen ech. Ech weess mol guer net, wéi dat elo géing lafen op esou enger Party. Bon, éischtens emol si se fir de Moment verbueden, mee, mee. Jo, dat souwisou. Wann. Wa se, wa se soen, et wär kee Corona, da weess ech och net, jo. Wéi gesot, ech hat schonn. Mir sinn och ze al. Mir hunn ze vill gro Hoer. Mir gi mol net eragelooss ginn, gell? Nee, nee, et si schonn, jo, et si schonn, jo. Boom!
Eise Verfallsdatum ass gläich erreecht. Dofir mir ginn op keng méi. Mee ech fuere mol einfach weider mat der zweeter Fro, wou hei wou se hei froen op där Säit do ass. Du wann s de op e Concert gees oder soss enzwousch, wann s de en anere gesäis, deen e Band-Shirt unhuet, wou s de vläicht kenns oder och net an du weess, oh dat do ass Metal, da bass de direkt esou, oh yeah! Bass direkt mat deem verbonnen an iergendwéi, obwuel du kenns dech zwar net, gell? An,
mee dat ass. Eng direkt eng gewësse Sympathie fir déi Persoun awer dann. Jo, jo, ouni hien ze kennen, du kucks dann un an du kucks dir, ma jo, an do hu si mer, do si mer erëm bei deem Thema vu virdrun, mär orientéieren eis do och e bëssen un dem. Stil wéi se ugedo sinn. Dat heescht, du kucks en T-Shirt, wou dann eppes, keng Ahnung, e Band-Shirt ass vun, vun iergendeppes, wat s de wierklech kenns. An dann, a wa s de et nach appreciéiers, wa s de et nach appreciéiers, dann ass et nach vill méi. Dann se, Wow, kuck deen do, deen do, deen do, deen huet, wow, gäile, gäile Shirt. An heiansdo, ech hat dat och schonn, an du vläicht och, op, op Concerten. An dat sinn dann esou wierklech Lusch-Momenter. Wanns de just en T-Shirt un hues an kennt eng Persoun laanscht dech net ey salut comment c'est ey coolen T-Shirt Ja, ja, Dat ja, ass sou ja, lusch, ja, gell? ja. Mee Dat war schon äh, mega oft schon, dat ass ja. awer witzeg iergendwéi. War ech och zumol so op Wacken ass dann Ja. immens krass gell. Dat Wa do kenn sinn ech ech die dann. ganz Zäit onbewosst am gaangen Wierklech onbewosst déi ganz Zäit am gaangen anere Leit op den T-Shirt ze kucken, fir ze kucken wat fir e Band-Shirt se unhunn. Dat ass mega krass gell. Ja, mee dat ass och, ah ja, deen do, deen do weess wat leeft an ah ja okay, dat hues ech net esou gär, mee awer cool ja an esou weess de. Ech mengen ech hunn, ech hunn och schonn duerch esou Band-Shirts wou s de gesäis och scho Saachen entdeckt wou ech net kannt hunn. Dat ass mir och scho geschitt gell. Jo jo jo jo natierlech. Also an dat war emol heiansdo war et natierlech eppes esou, hm okay nee dat do ass absolut net menges an Lo denken ech un eng Band, dat ass The Great Old Ones, wou ech där gewisen hunn, gell? Mhm. Dat war, dat war duerch e Concert, was dat do schon, dat Wuert nach nie héiere, gell? An da gekuckt, so, wow, dat ass richtig nice Black Metal mat HP Lovecraft inspiréierte Lyrics an alles an so, ja, dat do ass gutt. An ech wär dat net siche gaangen, ech hätt den Numm wahrscheinlech gesinn, laanscht goen an so, jo, Okay, wees du. Mhm, mhm. Fest.
Das ist schon witzig, aber. Ja, das, das ist witzig. Aber doch, war doch nach Punkto Shirts, nach ganz kurz. Du hast ja die klassische Bands-Shirts und du hast auch die Shirts, wo dann natürlich Tour-Shirts sind. Hast dann noch da witzig, wenn du zum Beispiel am Ausland, das ist mir auch schon mehr wie ein bisschen geschieht, wenn du dann nicht siehst, den, äh, den T-Shirt, wo dann auch von Lützeburg, also oder so. Wéi, wéi, wat war dat um, um Eamon Amarth krus de um Eamon Amarth Concert krus den T-Shirt, wou drop steet I got hammered in Esch Alzette, weess de? An okay, dee gëtt dee gëtt et dann och just äh, fir déi limitéiert äh, Unzuel vu Shirts, wou se deem Owend do hunn. Dat fannen ech da witzeg. Ja, Ja, das ist geil, ja. dat ass scho witzeg.
An plus de Sam, wann de Sam noläscht, de Sam huet esou een.

Do, jo, et ginn awer och anerer. Et ginn awer och déi mat, mat, soe lo mol, mat engem. Holzfäller hie. Jo, mat engem Hie, och, looss mol soen, mat engem unique, unissen Hie, engem schwaarz oder wäiss, gell, oder soss iergendwelch Mustere, gell. Där hues de awer och ronderëm lafe, gell. Jo. An déi ginn dann vun de Metaller als Hipster-Metaller bezeechent, meeschtens.
Jo, awer. Oder ganz oft.
Jo, awer ech géif se lo net onbedéngt esou denken. Mä jo, vum Klischee hier gesinn, ginn ech der scho Recht, jo. Also et kënnt net vu mir, mee ech weess, datt Leit dat denken, gell? Ech mengen, du brauchs och, du kanns och do verschidde Bands huelen, wéi, do fält mer dann och elo Deafheaven an, gell? Hien ass an engem schwaarzen, ech mengen esou seidenen Hiem, bis uewen zougeknäppt, steet en op der Bühn mat esou décke Proppe. Ech menge si alleguer.
Ja se sinn zimlech ge ge ge soe mer zimlech edel gesinn se aus gell ja, fir, ja, fir de ja, Genre ja.
méi keng Ahnung et, et, et, et ännert awer nach laang näischt un der Musik an an dofir wollte mer och hei déi Klischeeën duerchgesu just well well halt déi verschidde Klischeeë ginn dat huet einfach dat ass Kabes. Mee egal, do sinn och e puer witzeg Saachen dobäi, och e puer witzeg Momenter, wou mer nach wäerten eng Kéier drop zeréckkommen elo. Ja, an dann ja. hun am Fong schonn alles gesot. Ech gesinn déi nächst Fro ass ass dat, wat mer och scho virdu beäntwert hunn. Mee egal. Ja. Mä d'Leit sinn iwwerrascht, wann s de e feine Kerl bass, obwuel s de Metal lauschters, gell? Ja. Dat ass och esou, ja, jiddweree mengt ëmmer, ja, du wäers, du géifs owes Geesse schluechten a kleng Kanner friessen an Satan hull dech an wat weess ech wat an all Déi. Mënsch haassen. Wéi, mëss du dat, mëss du dat net méi? Also Mënschen haassen maanchen Balle voll, dach.
Ja zumools dëst Joer, gell? Dëst Joer huet den. All Joer.
Ja mee dëst Joer huet, huet, ass de Peegel awer esou krass héich geklommen. Dat stëmmt, dat stëmmt, dass, dass, ja, dat war enke d'Grenz iwwerschratt, sou, ja. Ja. An ze mengs, ech kéint net méi, nach méi Mënschheet haassen, sou. Ah dach. Dach, dach. Mee trotzdeem, obwuel ech Mënschen haassen, probéieren ech awer ëmmer, Mat Respekt géigen iwwer engem riwwer ze kommen kennen dat ass dat hunn och wahrscheinlech mat der Erzéiung ze dinn, géif ech soe wéi s de erzunn gi bass wahrscheinlech an jo vun do hier also Metaller sinn keng also net spezifesch dat si keng béis Leit ne dat sinn Leit wéi jiddereen aneren och gell just dat se ebe Metal lauschteren dat ass einfach den eenzegen Ënnerscheed. Jo, et ginn do sech och Aarschlächer an der Zeen, dat loosse ech guer net bestreiden, mee allgemeng gesinn sinn et ganz fei Leit. Jo, ech mengen dat gëtt et an all Zeen, do ass an all Zeen een, deen ausfalend gëtt oder wou sech do Lieft behält. An dat ass dann erëm, wat s du gesot hues, dat huet alles mat Erzéiung ze dinn. Jo, ech mengen. Wat fir eis ëmmer wichteg ass, ass och eeben, an ech denken, dat kënnt och mat esou Saache wéi elo duerch dëse Podcast hei, kënnt dat och iergendwéi aneschters eriwwer. Ech mengen, mir sinn, souwäit mir wëssen, deen éischte lëtzebuergesche Podcast a mir schwätzen halt hei vun der Long op d'Zong. An et ass jo net, wéi wann Der elo hei op eng Episod dréckt, dass do just ge a just Geblär ass an dass mer do schwaarz Gebieder opsoen an sou. Nee, mir schwätzen iwwer dat Alldeeglecht, sou wéi dat hei, dofir mer geduet, komm mir man eng Impro, eng Impro-Versioun iwwer iwwer d'Klischeeën an sou, well mer well mer et och einfach witzeg fannen. Mir si mol net beleidegt oder sou, well Leit sech, ech ech fannen et ëmsou grad méi witzeg doriwwer ze schwätzen an et war am plus dem Pit seng Idee, well ech ech wär elo net drop komm déi Episod elo ze man, mee An enger Zäit wéi elo, wou s de kanns duerch esou Momenter e bëssen d'Zeen och labber maachen an e bësse méi zum Laache bréngen. An ech mengen, dat dat passt mega gutt. An do si mer dann erëm. Jo, vas-y, vas-y, vas-y. Pa-, pardon, fir deng Intervention zerëckzekommen. Ech muss nach soen, ech war och eng Kéier iwwerrascht, dat e Framënsch, wat bei mir op der Aarbecht geschafft huet, dat war iwwerrascht, well ech. Äh, kee Satanist sinn. Ah, so.
ja, ja, dat huet wéck Stress gemengt, well ech Bëttel lauschteren, wär ech Satanist. An ech hun mir erkläert, nee, dat ass awer net sou an ah, oh, okay. Ja, an dann kënnt so, so, äh, wat? An da kënnt wahrscheinlich dat eng Reflexioun se wow, du bass jo ja och mega gebildet a mega schlau.
ja, da, dat ich, ja, ja. ich net ugin mir mir anspichen ja, ja.
Ech wäert deen Owend net hei zitéieren, mee nee, nee, nee, egal. Nee, nee, Mir zwee nee.
wëssen, em wat et geet. Ja, ja, ja. Deen e méi wëll mëssen, muss eis eng Privatnoricht schécken. mee, ähm, ja, dat ass da krass, gell? War ech, ja, ech, ech sinn ja. och lo erstaunt, dass du lo ke Satanist pass. Mee, ja, just well, well mer gären an der Black Metal Szene ënnerwee sinn an eis fir Saachen interesséiere fir eng Geschicht, wou dann och vläit d'Leit op Brutalst Art a Weis ëmbruet gi sinn. Dat huet elo mol net onbedéngt eppes mat der Black Metal Story ze dinn, mee ech mengen, Nee, wel, mee einfach, weltwäit, weess de. äh, Ja, Dat ass och einfach interessant, fannen ech, gell. Ech war ëmmer Fan vun, vun abstrusen, düsteren an op, keine Ahnung, ech war schon vu Kand un war ech Fan vun düsteren Geschichten an düstere Ja. Saachen, gell. Dat huet sech bis haut net geännert gehat, Mhm. ne. Ja, dat, dat, dat kann ech mer denken. A wann ech weess, sou wat s de och sou kucks a lauschters, Jo, also kann ech absolut novollzéien. Ma lo sou, jo, mir waren elo grad dobäi, deen aneren Topic war, heiansdo hunn d'Leit eben Angscht virun dir an dat, da kommen da mat sou Saache wéi, ah, ech hat gemengt, du wäers Satanist, mécht dat d'Saach net besser, gell. Mee éier s de da mat hinne schwätz, kloer, da kënnt, kënnt dat gär esou eriwwer. Do denken ech och, oh, da frecks, dat war nach an der, an der Lycéeszäit, war dat an der Lycéeszäit, jo, jo dach, an der Lycéeszäit, ech mengen, da muss Huitième oder Neuvième gewiesst sinn, jo, ech weess och net, wéi ech op esou Saache kommen, well. Ech sinn éierlech, mir hu kee Skypt haut den Owend, hä? Dat ass just wierklech improviséiert.
Mee dat sot keng Ahnung, dat ass och witzeg. Mee datt ech iwwerhaapt nach drun denken, dat ass dat Krasst. Ech ka mech erënneren, do war och een aneren Typs a menger Klass, ech weess den Numm elo net méi, deen huet. Och, ech soen emol, méi Rock-Saachen, awer och Pop-Rock, also heescht U2 an esou oder Mike Oldfield oder esou Saachen, wou dann awer schonn net de Standard Lycées, Lycéesmusek ass, gell, fir déi Joren, gell. Also wann ech do, wat war dat, Ufank Zweedausender? So, muss dat mm, gewiescht mm. ja. Do, do sinn aner Sache gelaf an do war Mainstream, wann net Mainstream geläuschtert hues, da wars der halt neiich an du hues missen d Fraleit sinn all hunn all hiieren Danz do gemet, die Choreografie vun sou dat hunn mo nach so am Kap. An du hast dann hien den Typs wie gesot am Mëch, wo, wo dann awer schon schon richtig vill Metal geläuschtert huet, mit der wat nach gënne so, so dekadent krass. Gudde fetten CD-Player an der Täsch. Du weess ni, wéi s de dat Déngen hues an deng Täsch erakréien, mee iergendwéi huet en ëmmer gepasst, weess de. Ja, ja, ja, ja, ja.
An dann war dat ëmmer eng Merde, fir déi CDen ze wiesselen, gell, ënnert anerem. Mee jo, an ech weess, datt ech mech mat him eng Kéier ënnerhalen hunn an do sinn ech drop, eben do sinn ech drop komm, datt en Mike Oldfield lauschert, wou och bei mir, niewebäi bemierkt, ee vum ganz wichtegen Musiker ass, A kengem si mer drop ze schwätze komm. An du hunn ech em gewisen, wat ech lauschteren. An ech hat, ech hat dee Moment, an ech mengen, de Pit, dee wäert elo laachen, ech hat Rhapsody drop, gell? Rhapsody, ech mengen, dat war Symphony of Enchanted Lands, den éischten Deel. Dat war, dat war en Album, wou ech och rof erof gelauschtert hunn. An ech hunn him dat gewisen. Ech ka mech nach erënneren, en huet, en huet d'Kopfhörer an d'Ouer gemeet. Et huet keng, keng zéng Sekonne gedauert, en huet se wierklech aus dem Ouer gerappt, hat mech ugekuckt, esou. Woah, du bass jo verréckt esou eppes ze lauschtere gell? An ech hun just, mee wéi, dat ass déck symphonesch, dat ass, dat ass kloer, kloer Gesang en plus, an och kee Gebrëlls gell? Maja, maja, schnell, maja. Schnell Gittaren, weesste, mega gutt produzéiert, mee voilà, do hues de dann erëm. An de, an ab deem Dag hat deen Typs, ech mengen se huet mech total ignoréiert gell, war wierklech esou, esou, ah nee deen do, nee deen do net gell, an dat war scho krass, dat war scho krass. Ja, ja, okay.

Deng Musik ass just Kaméidi. Do hu mer et. Jo, Tata, den Numm vun eisem Podcast ass erwähnt ginn. Jo, jo, mir kënnen elo berouegt stierwen. Mee jo, dat ass elo eng Saach, dat kann ech deelweis verstoen, ne? Wann s d'elo e Mënsch hues, deen, keng Ahnung, soe elo mol, deen elo Dag op, Dag erof Taylor Swift an Ed Sheeran lauschtert an du weist deem zum Beispill elo, keng Ahnung, Dark Throne oder Behemoth, da ass kloer, datt fir deen eng Welt zesumme stécht. Fir dee stiess eng Welt zesumme, gell? Dee mengt, do geet, do ass just nach Krich a Massaker, wat do aus dem Ophale erauskënnt, gell? Jo, dat stëmmt. Ech hu mech och scho gefrot, ob Leit wou halt, ech wëll net soen Museksbildung, well Dat ass de falschen Ausdrock, mee wou sech mat Musek auskennen. Ob déi och kënnen definéieren, wa se Metal lauschteren, ob dat elo d'Batterie ass, ob dat d'Gittar ass, ob se dat kënnen auserneehalen. Déi Fro hunn ech mech scho gestallt. Ech denken net.
Net onbedéngt. Vläicht een, dee sech e bëssen auskennt, jo. Awer een, dee wierklech just straighten Pop lauschtert mat vill Auto-Tune an Hi-Ha Pipapo, Denken ech net, nee. Mä virun allem, wann s du kucks, wat haut och, also vun deene puer Saachen, wou s de heiansdo mol esou héiers, dat ass ëmmer de selwechten Takt. All, et ass kee Lidd méi, wat en aneren Takt huet. 0815 Popmarche, gell? Oder Latino. Well villes ëmmer vun deemselwechte produzéiert gëtt, ne? Jo, jo, dat stëmmt, dat stëmmt.
An leider ass dat och genau dat, wat de Moment ugesot ass. Ja, ja, ja, Mengen, ja, ja. Ähm, also ech sinn net sténkeg driwwer. Ech hun ech hu ganz éierlech gesot léiwer an ech muss soen, eng Zäitchen war ech net sou frou dovun. Ech menge mir wollten natierlech mir maachen lo hei e Podcast, fir datt vläit déi Metal Metaler wou zu Lëtzebuerg sinn, vläit och aner aner Saache rausfannen. Eis geet et net drëm fir lo ganz Lëtzebuerg ze bekéieren. Et wär schéin, mee et wäert nimools virkommen. An ech mengen de Metal generell huet nach ëmmer seng Plaz iergendwou am Underground also ja, ja, ja, ja, déi Mainstream Sache wou et gëtt äh, si gewollt Mainstream das net dass die erst zufall du gelernt sinn ich denken dass mhm. die nächste Bands auch net wëllen am Mainstream sinn ja. zum gewissenen Deel zum gewissenen Deel so. ja ja andere sind noch viel die dann ihren Stil stark verändern op nächsten ja. Album äh, dann schi also Poprock muss ähnlich machen ne? die wollen dann effektiv die Geld verdéngen domat an dann. Jo, ech menge sou, wa se et kënne maachen, wann dat hire Wee ass, wou se wëllen aschloen, dat, iergendwou muss de dat och als Fan da respektéieren, well du sees, ok, ech, ech hunn nämlech och keng Loscht elo 20 Joer laang dat, dee selwechten Artist an e mécht ëmmer erëm dat selwecht, gell. Dat ass och iergendwou faul, also eng gewëssen, eng gewësse Nuance no, no, no, no lénks oder no uewen oder no hei an do, dat ass schonn, dat ass scho wichteg, gell. Alter, ech meng do ginn genuch Bands an do, pardon, ech erwähnen se elo, dat gëtt bestëmmt erëm Shitstorm, fir mech kléngt all Megadeth-Album d'selwecht. Pardon, ech ech soen dat elo einfach esou eraus. Mir si jo hei fir fräi driwwer ze schwätzen. Mir wëssen och, datt dobausse ganz vill Leit sinn, wou Megadeth ganz héich luewen. Dat ass jo och an der Rei. Mir, also ech schwätze elo fir dech mat Pit, mir zwee kënnen net ganz vill mat hinnen ufänken. Dat ass awer okay. Nee, du reiss mech mat an de Scheiß, du reiss mech mat ah, an de nee, Scheiß. Nee, das ist net wouer, ass sinn de gréisste Fan. Dave, machst nee, du
Dach du ech besse recht, also ech sinn ech respektéieren si absolut als Musiker, ech schon oh, ech fan sinn net schlecht ne a keiner Hinsicht, awer schlauschen dat ger, well ja, dat fir mech effektiv Villes klengt selwecht. Dat kënnt awer och op anerer iwwer, iwwer verschidden Saachen soen, wat mir lauschteren. Selbstverständlech, also dat ass 100 Prozent, gell. Ech mengen, méi, fir méi, fir Leit, déi kee Mayhem kennen, fir déi kléngt dat alles och d'selwecht, gell. Black Metal. Voilà. Generell, gell. Soubal Blastbeat dran ass, oh, dat do ass dat dat wéi virdrun, gell. Voilà.
Cannibal Corpse maachen och schonn säit 20 Joer déi selwecht Musek e bëssen, ne, also. Jo an an awer si ech fannen et ëmmer wichteg dass eng Band verschidden Nuancen aschléiert aschléiert 1 2 3 aschléit an domat och vläit entweder mierkt ok nee dat do geet an d'Box oder du sees op der anerer Säit ech verdénge mega vill Suen elo ech sinn ëmmer op de Festivals dobäi mee meng Fanbase huet sech halt geännert ech hu elo aner Fans Fans wou mat där Spart méi kënnen ufänken an ech hu Fans verluer. An do ass zum Beispill elo, a fir de Beispill ze nennen, In Flames e klassescht Beispill, gell? Si hu sech total vun hirem Stil verabschit, vun deem richtege Melodic Death Metal, fir wat se bekannt gi sinn. A si maache elo eppes ganz aneschters. Mee et ass ok. Et sinn aner Leit, wou se elo lauschteren. A jo, se sinn nach ëmmer do, gell? Mee mir schwäife rëm iergendwéi. E bëssen ja.
ja, ja, ja, ja. Ech wollt onnen eppes so, mir huet och näicht mat ze dinn direkt legal. Du kannst et awer soen ne? mir si fräi e fräie Podcast hei. Ech wollt ass so eng aner Band wou bëssen du rapasst ass äh, Opef da eng Band déi mir ah, ja. immens immens immens ja, gern hunn. Ja, ja, ja. äh, déi hunn hire Stil fir op e Joer komplett geënnert an äh, si waren am eng progressive Death Metal Band an losen se eich dat just ass eng progressive Psychedelic Metal Band. Also et ass guer kee Growling méi an hirem an hirem Gesang dran, et ass vill méi vill méi roueg ginn. Dat ass awer ëmmer verdammt verdammt gutt, ne? Ja, ja, ja, ja.
Mëttlerweil weess ech grouss. Genau, mëttlerweil weess ech och déi nei Albumen immens ze schätzen, awer ech hunn déi al léiwer, ne? A wann s de bei engem Concert gees vun hinnen, wou mir lescht Joer jo och waren, du mierks awer och ëmmer, datt d'Leit wëllen, datt se deen ale Schäiss spillen, ne? Am ja, ich mein, dat ass, dat ass, setz lo einfach naps dobäi dat lo egal egal wat mat rischwäifen mee ech kann auch verstoen ich mengen du hues dann dann eng band wie ope wo schon wéi lange dobäi ass och an se mussssen awer ëmmer ëm déi selbe steder spiele ja dat ass cool slayer mecht dat och slayer spielt all chaos raining blatt natürlich ja.
wellst ze schon bal pflicht das pflichtprogramm du musst dat machen mee Ech kann awer och dann de Musiker verstoen, dee seet, jo, dat Lidd war gäil, mee ech wëll awer och elo endlech emol meng nei Saache spillen. An do muss ech dann soen, op deem Concert, wou mär ware vun Opeth, et ass verschidden ale Saach, al Saache gespillt ginn, wou awer net wäit vun deem ofgeschweift hu vun deem, wat se elo maachen, ausser natierlech hir Classics, wou se gespillt hunn. Mee all in all huet ech gemierkt, dee Concert war ugepasst. Vu vir bis hannen, et sollt an de ganze Strang Di soll Di soll do lo rapassen. An dat fannen ech dann awer och ëmmer wichteg a muss en och appréciéiere wann Kënntler Kënschtler dat sech entscheeden dat ze maachen. Jo jo Nee jo vun der Gëtt zréck ze kommen op op d'Saach selwer, datt d'Metal Kaméidi ass. Jo wéi gesot zum Deel schonn Saach wéi.

Vläit en Instrument oder eppes erakënnt, wat keen wierklech kann definéieren, ebe well et dann esou verzerrt ass, dann ass et direkt Kaméidi. Oft ass et duerch d'Gittar, soen ech emol esou. Jo, et geet schonn duer.
Leit, déi kënnen dat guer net lauschteren, déi esoubal eng elektresch Gittar héieren, déi Power Chords spillt, direkt Tschau, jo. Ja, dat ass schon bëssen domm. Mee jo, dat där ginnt der genuch. Ähm, da gi mer wa- weider nach bei eng aner Pro, déi fannen ech och witzeg an ech mengen Ja, déi fannen ech och gutt, ja. Ech iwwersprangen zwar elo déi siwent, mee ech gi bei déi aacht, well déi, ech fannen déi siwent Fro ass éischter fir mä wat Metaller vu Metaller denken, mengs de net? Okay, okay, ja.
Mee déi muss mer awer och erwähnen, well ech fannen déi awer och gutt. Ja. Ma soss, ah, soss maache mer et einfach esou direkt. Also ech denken, zwar éischter, wéi gesot, äh, dass bei der dote Fro, déi elo kënnt, ass dat éischter Mettler, déi ënnert sech Gespréicher halen esou. Do gëtt dann zum Beispill gefrot, äh, oder mir zwee man dat och ganz oft, muss ech soen, mir diskutéiere jo iwwer de Metal generell, dat maache mer jo hei souwisou, mee mir hunn eis Preferenzen a verschiddene Subgenres. An dann gëtt dann halt gären och esou gestridden, jo, mee fënns de net, dass deen dote besser ass oder fënns de net, dass dat do vläit awer dora passt ja, kannst du ja.
stunde lang verleieren an das ja genau dat wat man noch machen am Funk. ja und all den chance als subchance ne dat äh, eng äh, so, ah, story gell die du band ich fand das auch so bisschen me symphonik atmospheric black metal ah, fan ich fand das war ja keine ahnung Dat kannst du onendlech driwwer diskutéieren. Ja, well ähm, och deng, du hues deng, äh, deng Ideen am Kapp, so du héiers, du gesäis en Numm vun enger Band, so okay, dat ass dat an dat. An dann, ja. hues de, dann hues de dann wie Band se solo ähm, es solo moll ähm, keng Ahnung Amen the Marf gëtt als mhm. Viking Metal. Ass ja. falsch, Mee dat ass am Fong Death Metal, gell? Ja. Oder Melodic ja.
Death Metal, fir méi genau. spezif ze sinn. Nach méi spezifesch.
Ja. An ähm, da sinn an aner so, nee, dat ass Viking Metal. An so, nee, dat ass Melodic Death Metal. So op dem Stil. An dat ass am Fong. Déi zwee si richteg, wees du? An. Also déi zwee sinn net falsch. Du kenns se souguer als Folk Metal, well et jo awer ass der Folklor kënn nennen. Also. Äh, ja, ja, ja, ja, ja, das genau dat das e gut Beispiel fand ich. Ech hat do och un eng, denken ech grad drun, ech hunn viru Joren, laang, laang, laang ass et hier, éier et, ech mengen do gouf et nach kee Facebook oder esou, an ech perséinlech sinn, ech setze mech emol a Klammeren, war e groussen Unhänger vun der Band Wintersun, jo ech sinn et am Fong nach ëmmer, mee ech probéieren et net kloer ze maachen, well ech awer sténkeg sinn, datt déi nach ëmmer net hiren Ah, egal, ech reege mech op, et ass e Kerl. Op jidde Fall, do war och an engem Forum, wou ech dann do e bëssen aktiv war eng Zäitchen, ass do och diskutéiert ginn. Do sinn si dann och als extreme cold frost viking metal, esou what the fuck sinn dat fir Begrëffer, gell? Ja, dat hat ech och net gesinn. Du kanns dann net elo einfach esou, du kéints jo dann och. Cannibal Corpse als Blood Metal, well sou vill Gore dran ass, op de Coveren nennen. So, mm, dann bleif der einfach bei dinge bei dinge Facts oder kuck eng Kino ass der be sees nee ich wees net ja ja ja ja ja ich verstehe was du mengs ah,
ah ja mit eier ah, soch na wie gesagt e gut beispiel genannt lo wann wann es layer fans äh, wann es layer fan äh, fred ähm,

Ja, war, war, mir lauschten och e bësse queesch duerch de Gaart. Jo. Mä mir sinn dat vun Ufank un gewinnt gewiescht, ne? Een, dee lo, jo, säi ganzt Liewe laang just Slayer lauschtert an dat als seng, seng Götterband ugesäit, deen huet vläicht e bësse méi Schwieregkeeten, do eranzekommen, ne? Jo, dat stëmmt.
Mä jo, komm, mir gi mol weider kucken. Wat, wat hu mer nach hei stoen? Jo. Ah, jo.
Mënschen froen dech, Mënsche froen dech, no grafs, well s de jo déi ganz Zäit um Kiffen an um Saufe just bass.
Jo an nee. Jo an nee, also mir, ech wëll net soen, mee mir hu béid es ni gemeet, also mir ni gesoff an ni Op gekifft. kengem Fall. Nee, Kengem mir Fall, mir si sinn- ganz mir gesond- serieux. Mir gesinn ons an d'Kierch, äh, pass op. Äh, ja, dat ass awer och iergendwéi witzeg. Ja, dass, ja, ech kann et verstoen, ja.

Dat war och op dem Chrëschtowend, wou eng Frëndin vun eis zwee, oder dee Moment war, hues du et nach net esou gutt kannt, dech gefrot huet, So, du, du hues bestëmmt eng Zigarett, weess de, well s de laang Hoer hues a well s de esou bass, wéi s de bass. Ah, ja, ja, ech weess och, wien mech dat gefrot huet. Ja. Voilà, voilà. An ähm, dat heescht, et huet mol net wierklech eppes mat, äh, ob s de elo Metal héiers, mee einfach och erëm, wéi s de ugedo bass. Da bass du. Mhm. Nee, da kannst du. Okay, et ass net. Et ass leider kee Klischee, wa mir op e Concert ginn a mir haten déi Diskussioun fir drun. Dann den éischte Wee féiert gemé meeschtens bei de Béier. Well du wee- well du- Well du wees awer so, okay, wann, wann ech lo näischt huelen, wann ech a 5 Minuten decidéieren Apps ze huelen, da muss ech le mega laang stoen. Ja, An ja, ja, e gute ja. Kolleg vun eis de Sam, dee mécht et nach besser. Den hëlt der dann meeschtens so zwee, dräi, véier Stéck fir sech direkt mat. Hat ech se och scho gemaach, ja. Ja, Hien ass Spezialist doran, muss ech schon soen. An, äh, ja. Déi éischt ass fir ze ächzen an déi zweet, déi gëtt da schon e bëssi méi chilleg gedronk, se. Iergendwéi schon, ja. Dass well s de Duuscht hues.
Du hues Duuscht, ja. da muss direkt eng geächzt ginn. Dat hat ech awer och scho ganz oft, zemools wann et ja. waarm war an esou, ne? Ja, mee am Wanter ass et net kal, ass et net waarm. an awer. ja. Oh, ja. Nee. Ja, ja. Also, wie du gesot hues, du kommst an de Concert ran, dann merkt dat man, ech lo ginn ech meng Jackett ofginn, Gin sech bei de Merch Stand gell an am Endeffekt leeft dunn eraus dass du eng Béier siche gees. Dat an an alles wat se der virhëlt an deenen zwou Sekonnen oder an deene 5 Sekonne wous de däin Ticket gëss, du gëss eragelooss an dann ass wéi de Pit geseet, sou wann ech elo meng meng Jackett ausdinn, ah dann dann dann passen ech net méi wierklech eran, wann ech se awer net ofginn da ginn ech futti vun Hëtzt, mee boah do ass et Béierstand ech muss eppes ze drénke siche goen. Wann s de dann en plus nach eleng bass da muss de alles an enger Kéier maachen an enger Kéier ass esou hei du gees dat sichen, Du mes dat an der meeschtens kucks du direkt bei de Merch dann dat ass Merch dann dat ass dat ass grad wie wann ze ginn Haus kafe go gell. Du kucks dat Saachen all genau un am Detail gell an an T-Shirt du dréinst dau 1000 mol hin an hier so hm hm ja mee an ah, ah, nee ech weess an net komm ech komm rëm. Ech komme rëm. A meeschtens kucks de da vu Wäitem, kucks e permanent op de Stand.
Ech wëll en awer, ech ginn e sichen. Ja, ja, ech ginn e sichen.
An déck oft ass mir dat scho geschitt, esou, da war ech net schnell genuch. An dann. Ja, dat ass dann der gréisste Mytho.
S, Sorry, sorry, no M, no M. Esou, fuck. An dann mëss et och wéi eise Kolleg de Sam, Ja, wat hutt Der dann nach? XL. Esou, Ech huelen XL. An da gëtt aus engem Bandshirt gëtt dann e Pyjamas. E Pyjamas-Shirt, gell? E bëssen esou, ja, ja. Ah, nee. Mee jo, mir schweiferen dohin. Das, ech, fand, ech fand gutt. Dofir déi hei Episod ass, ass, ass tipptopp, sou wéi se ass, eben well se vun der Long op d'Zong ass. Voilà. Ähm, Ja.
Ja, vun enger op dengen zréck ze kommen, ja, net all Metaler ass e Sëffer an e Kiffer. Wollt ech dat trotzdem enke gesot hunn, ne? An wat, Trotzdem.
ähm, ja, du hues net onrecht. An wat hu mer nach?

Mä dat war iwwer laang, laang Joer war et eng Männerdomaine, dat ass wouer. An dann. Jo, ech mengen, haut fält et nëmme op. Mee et ass souer, ech ka mech och erënnere wéi mir ugefaangen hunn op Concerten ze goen an eiser, an eiser gëllener Ju, gëllener Zäit. Waars de awer iwwerrascht, je nodeem wat s de kucke waars, esou, oh hei, weess de, hei sinn och Fraleit. Keng Ahnung, also net elo schlecht gemengt, mee et ass der awer opgefall? Well ja, das, das ja. awer ëmmer de Grousdeel vun de vun de Leiit wo lauschtere sinn awer Männer gell. Ja nach ëmmer ja. Also an natierlech äh, LGBTs an alles keng Ahnung mir wëlle lo keng keng keng äh, keng Geschlechter nach nennen. Mir kennen nee. just die zwee vun doe. Mee et ginn der nach, dat wollt mer trotzdem gesot Et ginn der nach, jo, net dass mer herno nach Ja, dowéinter ja, mir Schäiss wëllen, kréien.
mir wëllen lo keen, keen beläidegen de Baussener, mee jo, dat huet een awer och relativ selten an der Metal-Zeen, ne. Och Ja. Homosexueller an der Metal-Zeen selwer, ne. Äh, Jo. Rob Halford, gutt, gutt Beispill, ne, deen huet Ja. laang geheim gehalen, äh, dat en, äh, dat e schwul ass, ne. Jo, bon, ech denken, well si wahrscheinlech och net oder gefaart hunn halt, dat kéint hir ganz Karriär ruinéieren, obwuel jo, dat ännert guer näischt, gell? An der Zäit war Metal eng zimmlech konservativ Zeen, muss der awer trotzdem soen. Jo, dat stëmmt, dat stëmmt schonn.
De Gal ass jo och eréischt virun e puer Joer, also Gal ass net Gal, keng gale Steng, mir schwätze vum Gal,
vum Gal vu Gorgoroth huet sech och als homosexuell geoutet an jo. Dat huet keng Ahnung, dat ass schäisegal, gell? Soll maachen, wat e wëll, kee Stress, alles gutt. Anscheinend war an, an der Black Metal Szene ass dat nach e bësse méi, méi finster, ne? Do kruten awer anscheinend och vun verschiddenen Leit Morddrogen. Ja, mee fir wat? What the, ech weess och net, ech Ja, verstinn dat mee net, gell? dat, wéi gesot, ech, ech liebe Black Metal, mee ech haassen hei zu d'Black Metal Community, ne? Dat Ja. sinn, dat si sou engstirneg Leit. Mee bon, jo. So vill dozou.
Äh, ech sinn awer trotzdem frou, dat also si ganz frou driwwer, dat d'Zeen haut e bëssen sech geännert huet ne an zumools dach, datt se mëttlerweil ganz vill Fraeläit als Sängerinnen do ëmmer hues ne Jo. oder als Musikerinnen an Bands. Dat fannen ech mega gäil ne. Jo, et gëtt där Saach einfach mol erëm frësch frësch Loft an Genau. mengen Fraeleit bréngen net nëmmen eng aner Stëmm, Mee en aneren Touch, keng Ahnung. Et, äh, ja, ja. Et, et, das, et das momentan si vill Bands ënnerwee, wou wierklech rausstinn. Äh, mir kënnen och do gär puer nennen. Ähm, äh, Spiritbox fir un fir leng mol een ze nennen, gell? Wann nicht, Ja, oder Ginger, Ginger, Ginger, Ginger.
Ginger.
Auch so, so berühmt ginn an den letzten Ginger, Jahren. Ja, ja, ja. Ja, die hunn wirklich gewisen, so, ja, mir machen dat gär, wat wir machen. A mir machen, mir machen et Konstant an op engem richteg ultra professionelle Level. An hatt ass, dat ass net nëmmen eng Bomm, wéi et ausgesäit, mee et huet och eng, en, en Organ, fir dech ze, ze zerstëieren. Ja, ja, et huet eng Bommestëmm. Wat hu mer do nach? Jo, et gëtt och dann natierlech gesot, datt déi Fraen, déi Déi ënnert deem Ganzen do sinn, sollen dann natierlech oppassen, ënnert esou vill Männer, esou, ech menge mir sinn jiddereen individuell, ass einfach. Jo, ech fannen dat e bësse lusch trotzdeem. Jo, e bësse schonn, jo.
Ech fannen, dat passt net wierklech eran, well dat ass awer elo, ech wëll net soen, datt et net virkënnt, ne, mee et ass elo selten, datt op engem Metal-Concert, datt s de do héiers, datt iergendwéi eng Fra. sou lo mol betatscht ginn ass. An dat kënnt selbstverständlech kënnt vir, mee ech denken an der Zeen kënnt et vläicht manner vir wéi an aneren Zeenen, wéi zum Beispill wann s du an eng Disco eragees oder sou ne. Ech wéll, ech wéll net soen, datt et net virkënnt ne. Nee, also et kënnt mat Sécherheet vir, mee ech denken net, datt dat elo wierklech e Cliché ass. Bon, et steet elo hei. Nee, ech fannen, jo, ech, jo. Dat kéints du iwwerall soen.
Jo, dat, jo, effektiv.
Ech mengen, dat kéint een och einfach sou stoe loossen an einfach iwwersprangen, well, pff. Ja, ja, ja, ja.
Wat hu, wat hu mer dann nach? Jo, dat, dat, dat passt am Fong och erëm bei eis, gell? Wann s de mat, mat anere Leit iwwer deng Musek schwätz, dann hëls de, also ech an du sécher, esou eppes vu seriö, gell? An et geet dann wierklech Wéi wann däi Liewe géing ëm däi Liewe goen. Jo, jo, ech schwätz dat ëmmer mat immens vill Enthusiasmus domat an ech mengen du och. Jo, du verbënns einfach
mega vill domat an et ass net nëmmen einfach mol esou e Song, wou, ah jo, jo deen do, deen do Song, jo ech fannen deen déck gutt. Nee, et ass, wow, et ass. Das vun dem seng Albumen déi sinn iwwer geil. ja ja ja an äh, an wow, huest et an, an zu, zu der sechster Minutt an ähm, der 23. Sekonn gelauscht dat oder oh, du heiers enke ganz kurz so Igent de Geräisch ja, wow, eng, eng so. Note, so, ja, ja, ja, ja.
Dat ass dat ass schon dekadent. Nee mir sinn do net besser. An ech denken, datt dat mol keen dat ass mo ki Klischee, dat ass dat ass einfach se. So. Ja hunn noch dat sech schon fir Leiit de Baussen ëmmer lo Fläich och nolauuschteren. Jo, 100 Prozent. 100 Prozent. So, was so.
Nach de Lächten, äh, wat hu mer do? Ah ja, wat aner Leit, déi net Metaler sinn, dech begréissen, sou, ähm, wéi nenns de dat? Horns. Äh, sou wéi, ja, mee net, äh, sou wéi en High Five. Awer mat der, nee keng Ahnung, ech, dat ass schlecht, dat dat kanns de lo am Podcast net richteg bildlech duerchstellen, wann s du engem Moie sees amplaz dass de engem d'Hand gëss, maachen se esou, keng Ahnung, wéi nenns de dat, ech weess net wéi ech dat soll beschreiwen. Ech wees et net.
Keng Ahnung. Well ech kennen och vill Läit déi sech esou moie gesot hunn an der Zait net zemol zu Diddeleng an esou um Why not an esou hm déi dann ëmmer déi den Zeigefanger an de klenge Fanger erausgestreckt hunn wann se der moie gesot hunn äh, am Plaz der normal moien ze soen einfach. Jo also einfach den Horns gemeet oder wéi? Ja ja awer während dem Hen ginn
What? okay. nee, dat kennen ech guer net. Mee dat nee, okay. Nee, nee. dat kennen ech guer net. Ja, wie gesot, du bass net beim Bar, da kann ech dat net bildlech weisen. Nee, nee, dat net schlimm. egal, egal. Dat ass net schlimm.
also einfach äh, so... Äh, Ah, obwohl dach ich mengen ich wees wie zoll ausgesinn dat das mega lächerlech gesinn ich grad ja okay, okay. ass net schlimm Dir net verpasst Ignoréiert déi lescht zwou Minutten einfach. Mee dass der och oft Leit hues, wann s de zum Beispill an e Raum rakënns an da weise se d'Horns a maache sou Äähh. Ja, ja, ja, dat ass schön. Dann kéint ech déi Leit einfach schloe, gell. Dat ass esou, ah. Dat, muss dat sinn? Dat, dat ass schon, dat ass, dat ass éischter, passt éischter wéi dat do, wat hei steet, gell. Ja, ech hat, ech hat esou, ech hat esou verstane gehat. Dat klassescht Äähh, Metal an sou. Ja, ja, hal deng Maul. Ja, géi futti.
Mol net hat eng Mami ge einfach géi stierwen. An och dat nächst, jo. Ähm, dat ass, dat ass net nëmmen e Klischee, mee ech mengen, dat ass wierklech esou, wann s de vun engem Concert erauskënns, da bass de einfach nëmmen emotional platt, soen ech emol esou. Jo, awer och kierperlech e bëssen, ne? Jo, well du stees extrem laang an däi Réck seet der dono gäre Merci, gell?
ja, ja, ja, das, ja, ja.
das klo haut ze das ja fréier ist dat der besser gange mir haut ze das da jeits de Rick aber en gewëssene Punkt leider leider ja an dann och äh, ja wann lo fehl Headbanks husten dachte no gerne mul der geneck wéi ne Ja, oder wann der so mat wie ech denke gemet hun wann der bëssen vill Medikamenter äh, muss eng gewëssen Zäit hëllen an an des du bekannt ze goen an der fleng eng eng eng Kante ze ginn An wëlls Headbangen an der läichst einfach mol ee Moment um Buedem an du hues guer kee Plan wat leeft. Au, ja.
A Wuuch, gell? Ja, ech, ech stoung de Gilles Biermann nëmme niewent mer. An elo. E Luch, e Luch do.
E Luch do wéi en Häufchen Elend. Mee keng Ahnung, dat. Jiddwereen hat scho sou Momenter. Also ech och. Ja, Wann s de ja, dann, ja.
wéi gesot, du, du, du.
De Kla also. De klassesche Concerts. Goer. Oder den Ding. Goer, wat ass dat fir e Wuert? Man, mir kommen hei mat Wierder op. Wou, mir mussen en Dictionnaire man, gell? Hei si Wierder schon opkomm, wou et guer net gëtt, gell? Das, das, das ist schéin. Kaméidi, den neien Duden. Den neien Duden.
Du kënns, du kënns eran, gell, an, an, an deng Hal, an wann dann déi éischt Band ufänkt, an wéisst, meeschtens bei esou Opener-Bands ass et, ähm, so, jo, okay, dat ass net schlecht, fänks de halt un e bëssen däin.

ganz skurril Sache geschitt gell ja, ja, so ja, krabben ja. so, so. die, die brutal Morschpitz die ja, ja, ja.
schloe gell ja das schon dekadent gell an ähm, du geht es da schon ein bisschen mehr ab wann du dann engem engem bisschen große Konzert da bas Do stees de da wierklech da wéi eng, wéi eng Sardinn esou do an du probéiers mat alles wat s de hues däi Kierper ze beweegen an just ze headbangen an zwar esou haart et geet an dat geet schonn, geet schonn an an de Réck an d'Genéck an alles an du bass effektiv duerno gebrach, dat stëmmt schonn, gell. Ja, ja, also ech hat scho ganz oft esou de Genéckwéi den Dag den.
De Pit huet sech kuerz decidéiert hänken ze bleiwen, mee dass net schlëmm. Widderhuelen eng Kéier, wat se gesot huet. Jo, ech schéieren mech och nach. Däi leschte Saz war. Dee kanns du gär widderhuelen. Okay.
Merkt der vun, dass ech mir soen. Du has och heiansdo scho Réckwéi, mee ech mengen, dat hu mer scho sou oft hei am Channel gesot. Nee, den Knéckwéi. Pardon.
Du hues awer och Réckwéi, lo hal awer op. Deen un Joch méch meng no no engem Konzer Ah so ja.
Ja dat ja. Wann's du lo, äh, äh, was ech nach wollt soen, ähm, da so d'Deathcore-Zeen ugespaat. Ah ja. Äh, bei Black Metal ass den heiansdo total ëmgedréint. Du, do gesäis du kee Moschen.
Do stinn Ja. d'Leit einfach alleguer mega straight, mega riicht, normalerweis nach d'Äerm ronderëm d'Broscht gekräizt Ja. an dann och einfach liicht mam Kapp genickt. An dann och nach bei Black Metal ass et och oft net esou, dann, du stinn einfach erstarrt do, gell. Zu ja, Leichen. Ja, ja, ja. Fall, da wo echt die Witze so. äh, am Fong schon ja am Fong schon mal ich mein, Müller sowieso schon deck viel gezielt muss ich schon oh, war, muss schon eng Stunde am gang geil ja, das von unscript okay. gang bas das schon das schon ja.
mehr ähm, ich mein, mir können ein kurz just äh, so Klischee wo mehr mengen wo wer wie eben grad wat de Pit gesucht huet äh, mat der black metal 10 dass das du sech keschw bewegen so. Da kënns de dann zum Beispill op e ganz anere Stil vu Musek, wéi de Pit an ech waren, war et d'lescht Joer, jo, d'lescht Joer Björk kucken.
An dat war, dat huet jo guer näischt mat Metal ze dinn, mee dat ass och eng vun, eng ganz grouss, eng ganz grouss Musekerin a mär sinn absolut Fans vu Björk, gell, ëmmer gewiescht, mengen ech. An, jo, scho laang op alle Fall. An dat war skurril, well do bass de, do, do, do hunn ech mer fir d'éischt Kéier d'Fro gestallt, Merde, wat soll ech iwwerhaapt undoen? Ja dat Di all Di Fro hat ech och de März. Du hues mir eng sougen der geschriwen. Diet, wat dees du hun ech keng Ahnung, well dat wer dat du keen dat du keen äh, äh, Metalkosse techt deng schwaarz Tiche den okay, hunn ech fläit eppes wat mir dezent ass wéi dat. Dat passt dann awer net egentéi. Ech hun neich dezent. Nee.
Nee, irgendwie net.
einfach en relativ neutralen Tische du gedoen an normalen Hudi mat neich drop dat war dann okay Ja.
An och an och ech meng do hummer och décidéiert so, oh, nee, mir kënnen awer okay Béier drinken mir si keng Keen drénkt Béier hei. Nee komm mir hunn eng nee Champ. da passt net da passt net nee eng schéi kippsche gedronk Ja, me du, du passt dech am Fong op all Concert passt du dech ëmmer em nei un Igentéi so ja, ja, ja, ja, schon, schon.
Mä jo, ech mengen, ech menge mir hunn genuch gesot punkto pu Clichéen. Also ech, ech, ech, ech mengen de Pit kann gären elo ofschléisse mat engem finale Saz.
Okay, ähm, ähm, Elo direkt. äh, fuck, fuck, fuck.
Äh, wa- äh, wat soen ech? Ech wees et net. Äh, nee, ech wollt nach, äh, mir hatten noch drüber geschwätz. Mir hatten noch drüber geschwätz, äh, iwwer e klenge Shoutout äh, vun enger Band, schon die vergiss, eis ugeschrieben hunn. Äh, aus Russland, déi heesche Sever Sun. Ja.
Jo, déi hate gefrot, ob mir vläicht géifen Reklamm fir si maachen. Ech weess net, ob se wossten, ob mir aus Lëtzebuerg wieren oder net. Ech mengen net, well An, sou wéi si äh, op, op eis, op eis Message reagéiert hunn, esou, Oh! Ja, ja, ja. Luxemburgish, oh! Mee et ass, et ass ok. Mir hunn eis äh, hir Saachen e bëssen, bëssen Ja. ugelauschtert. Dat ass wierklech interessant.
Se mësche vun alles, kanns de scho bal soen. Oh bass de fresh mat dran an jo jo gudde Blast also dass dass eppes aneschters hunn ech mer wann eppes wëlls wat net grad vun ëm den Eck ass Russland denken ech ass ass voll um kommen wat Metal Bands ugeet well do do poppen se de Moment op wéi wéi Champignonen am Bësch Dat ass scho bal wéi an der Ukrain, wou virun e puer Joer och ugefaangen huet,
voll den Hub ze ginn fir d'Metal-Zeen, gell? Ech mengen, Jinjer ass vun do, 1914 si vun do. Also do kënnt ganz, ganz koup gutt Saachen hier. An jo, ech soen nach eng Kéier, wat de Pit gesot huet, Mir wëllen eis och nach eng Kéier bei Seversun bedanken, dass se op eis duerkomm sinn. Mir hunn e klenge Video fir si gemeet an mir hunn och e bësse Reklamm gemeet an et huet hinne gefall. Mir hoffen, et gefält Iech. An mir kucke lo wat mer lo fir d'nächst maachen. Wann der dat heiten héiert, sinn wahrscheinlech schonn ganze Koup nei Spotify-Lëschten do fir ze lauschteren. Mir ginn esou lues op dat, op d'Enn vum Joer zou. Dann kann ee vläit och deemnächst eng Albums of the Year maan, eventuell nach éier d'Joer ëm ass. Dat wär vläit eng Idee. An dann, da ging ech soen, dann war et dat fir haut. Jo. Yeah.
Dann okay. ich merci fir komme Pit Jo hast ge geschitt Tipp top an dann heiere mir aus dann demnächst bei Jo Comedy Dir Leiit bis demnächst A wo A wo.